Hey! Ew çel wêrê çêt bî. Ew hîn çi dikin? Hîn bû çi gelmî tavên et rîbarê Nîlî de. Ma ne hînên çavê xwe didene xelkî, yan hîn dijminê wan in? Sala te ji katiyê birsiyê di bi ser misirê de in. Hîn bû çi gelmî tavê jin. Uy xulîb me were. Ser û ber têk çû. Xudawend amûn di livaniyê bi me bi. Em şermizar bûyne. Min bar nedkir di axpnetî û zersivî rastî derkevin. Belê bû min rastî diyar bû. Da biçîn. Da biçîn. Em nejên xwe li ber cavêt xelkî bigirîn. Da biçîn. Da biçîn. Derin. Ev gelmeye reş û tijîkirin bûy. Tu rast bêjî ev gelime tiştê nema û yê pîç bûy. Bû çi ev elvî gelmî dikem? Xelkê gelek zehmet a komkirina vî gelmî vebirî. Ew gelmê wana kiriye ti ambarên xwe de hemiyê pîç bûy û bêserober bûy. Lewma anak viya şevê û dîr çavên xelkî xwe ji bîgenîmê qurtar bikin.

Berê xwe bidenê. Berê xwe bidene vî genimî. Mane aferel ser kahina xizmeta xelkî bikin. Eve ye xizmeta xelkî. Da çend mirov vî genimî hêne qurtarkirinê ji menê li demê birsaetiyê. Xabêj ne min, cutiya re çend zehmet vî germî vebirî heta bête beremînan. Çend xweha xwe rêştiye û westiyayne û mandî bûyne. Ha ev ê embarkirina genimî ji dev xwe bêzanîn. Kahinên perizgeha Amonî şîna giringiyê bidene jîn û jiyara xelkî û giringiyê bidene birsakiyê û hişkatiyê. Tinê giringiyê didene bi têrkirina zikê xwe û mandîbûna xelkekî hemiyê jî ji nav biben.

Ev e şermezariyeka dî piştî ravekirinê jî hat. Ev e cara duwê ye User Sîfit Şêt perstgeha Amûn û Respî û Kahinê duwê şermezar bike. Hin zanin ku baweriya xelkî geleka lawaz bûye bi Amûnî û perstgehê. Ev e ji şwêne baweriyê demê me genim kogehgirî bîrawe têt. Eva henê şer e. Eger User Sîf kevte xeletiyeka hosa de, ez êk delî vejîna demê. Dest xweş.

Bijne xelkê hemiyê peristgehê xeletî kir û sernekez kumkirina genmî de bi van salê bûrî. Xwe hin çi dibêjin bû Yûzersîfî ku ew nûkeyê xeletiyeke mastix bike. Eger ew genmê peristgehê bi mawê pênc sala kom kirî pîç bû, çi pê nevêt ew genmê bi mawê heft sala jî hatiye komkirin dê pîç bît û xirabtir lê hêt. Baş e eger kogehkirina genimî neya dirist bît. Baş e pa Yûzersîf bo çî vê jentî ket ha? Ev e rast e.

Eger me hêla bawerek dabayê dewan ka hina gelek ê şînin. Ebe tiştekî xuya ye. Ma nihînsan in xelkî gelek mandîbûn ya vî dexlû da nîve dîtî û bi hîç rengekî nabît ev mandîbûna di ber avê da biçît. Çiye her wekî hîn gelek keyf xweş in ku hewa xelk biriye ser pirsgeha Amûnî. Bo çiye keyf xweş nabim? Ma ne Amûn dijminê min e û şikestina dijminî jî cihê dilxweşiya mirovî ye. Ebe sê hezar sal e xelkê Misrê peristinan wî dikin. Geleka hewldanê dikirîn ku xwedewan dî ji cihê wî bîn ne xwarê belê xwe neşiyane. Û çi rengo ser nakevin dîşkin jî. Belê po xelkê gelekê şona tûre ye. O nerazîbûna xwe diyar kir li ser hindê ku peristgehê Hosa gelm embar kirî. Bila bo heweya diyar bît ku kahina jî di heman behane li ser Yozersîpî hev bît ji ber ku gehkirina genimî. Û me jî çi bersivê di rastî ker newergirtîne. Min jî berî nû ev pisyare ji Yozersîpî kir.

Û her karekê ew biketin du mahyî de serkeftin e. Ne ya ber aqil e. Anku ew genimî û zersî dî kiriye di kûgehê de, xerab nabînin? Ez çiş va kara nizanim û çi giringiyê jî nade me pê. Tiştê min divê bizanim erî û zersî hatiye teybe?

An ku te divê tu biçe Memfis. Eger cenabê şahî desîriyê bide te min bo bê çendê. Eve çend e em gelekî şûzer sîfî xerîb bûyn Malik. Û heger tu çûya wî ser hemî rîdan agehdar ke. Û paşî bêjê min karekî gelekî girîngê pê hey. Karekî gelekî girîng e. Û bêjê cenabê şahî her şinûke daxwasa amadebûna te diket û bi zîtirîn dem bila bê te tey be. Xizmet dama û dê vê çendê bêjmî.

Silav ser pêxemberê Xwedê bin. Silavit Xwedê li ser te bin. Silavit Xwedê li ser te jî bin. Te xêr e kahin. Ka bêje tu hatî genmî radest key? Ne ne hêjayê min. Belkî hatî alûziya peyda ket. Ew ê pisyara ava kirina ku geha em yad ketin. Î dibêjin ku gehek tenê tira genmê paxişt ketin. Axiftina wî ya rast e. Em şiyan şîna van kogeha hemî ya, genmê xwe hemî yê ti ê kogeh ve kom bikeyin.

Baş e boçî careke te ev nihîniya germî bi me aşkera nedikin ha? Dibêje! Zanî tu kahin e kê zîrek î? Ya pêl vî bû li ser min ez kahina û xudan desthelata û xanedanan bideme pa ji vê çendê. Xwedê fermana li min kirî ku ez harîkariya xelkê Misrê bikem. Eger xelkê hemîn zanîba germî kom ken, Danûke ku gehê tîbe hemî tijî genim bin. Were da biçin ji mêrê. Silav ser pêxemberê Xwedê bin. Silavêt Xwedê li te jî bin. Çi deng û basal tîbe hene Malik?